Лука ҫырнӑ таса Евангелири сӑмахсем мухтав сӑнӗ Турӑ мухтав сӑнӗ итлесе тӑрар. Иисус пӑхнӑ та пуянсем чӳрке укҫи артине хӑйсен парнесене хунине курнӑ пӗр мӗскӗн тӑлӑх арӑм та, ҫавӑнта икӗ лепте Хунине курсан вӑл каланӑччен калатӑп сире, ҫак мӗскӗн тӑлӑх арӑм пуринчен те ытла хучӗ. Ыттисем пурте ытлашши пуртан Турра парнене хучӗҫ ку ҫук пулсан та хӑйӗн мӗн пур пеккине, хӑй тӑранса пурӑнмаллине пӗтӗмпех хучӗ тенӗ. Хӑшӗ-хӑшӗ чиркӳсенчен хаклӑ чулсемпе ҫынсем хунӑ япаласемпе илемлетнӗ тесе калаҫса тӑнӑ чухи Иисус каланӑ, вӑхӑт ҫитӗ, эсир ҫакӑнта куракан ҫуртсенчен ун чухне чул ҫине чунта юлмӗ, пурне те ҫӗмӗрсе пӗтерес тенӗ, вара унран ыйтнӑ вӗрентекен: Вӑл хӑҫан пулӑвӑл пулас чух мӗнле паллӑ пулмалла тенӗ. Вӑл каланӑ «сыхланӑр сире илӗрчче ан улталаччӑр, нумайӑшӗ маятӑмпа килсе вӑл эпӗ тейӗҫ, вӑл вӑхӑт ҫывӑх ӗнтӗ. Вӗсен хыҫҫӑн ан кайӑр вӑрҫӑсем ҫинчен, халӑх пӑлханни ҫинчен илтсен хӑраса ан ӳкӗр. Вӗсем малтан пулмалла, анчах пӗтес вӑхӑт ун чухнех мар-ха тенӗ. Унтан вӗсене каланӑ халӑх ҫине халӑх тӑрӑ, патшалӑх ҫине патшалӑх тӑрӑ. Вырӑнӗ-вырӑнӗпе ҫӗр питӗ хытӑ чӗтрӗ, выҫлӑхсем, мурсем пит хӑрушӑ. Ӗҫсем пулӗҫ, пӗлӗт ҫинче пысӑк хӑватсем хускалӗҫ тенӗ. Ҫак тӗлӗшсем пурте пуличчен малтан сирӗн ҫинче алӑ хурӗҫ, сире синагогӑсене, тӗрмесене хупа-хупа хӗсӗрлӗҫ, маятӑмшӑн сирӗн патшасен умне, аслӑ пуҫлӑхсен умне илсе кайӗҫ. Ҫавсем сире ман ҫинчен каласа пӗлтермешкӗн пулӗҫ, хирӗҫ мӗн тавӑрса калассине малтанах шухӑшласа ан хурӑр. Ҫак сӑмаха чӗрерте хытӑ тытса тӑрӑр, эпӗ сире чӗлхе ҫӑвар та ӑслӑлӑх та парӑп, сире хирӗҫ тӑракансем ӑна хирӗҫ калама та ӑна хирӗҫ сӑма та пӗри те пултараймӗҫ, тата сире ачӑр-аннӗрсем те, тӑванӑрсем те, хурӑнташӑрсем те, тусӑрсем те тыта-тыта парӗҫ, сире хӑшне-хӑшне вӗлерӗҫ ман ятӑм пирки сире Пурте курайми пулать, ҫапах та сирӗн пуҫӑр ҫинче ҫӳҫ пӗрчи ҫухалнӑ, чунӑрсене хӑвӑрт туснипе ҫӑлӑр. Иерусалиме ҫарсем йӗри-тавра ҫавӑрса илнине курсан, унӑн пушана суйлас вӑхӑчӗ ҫывхарнине пӗлӗр вара. Ертӳ-ярӗсем ун чухне тусем хушшине тарччӑр, хуларисем хулара ан тухчӑр, хула таврашӗнчисем хулана ан кӗччӗр. Вӑл кунсем хирӗҫ тавӑрмалли кунсем, ҫырни пурте вырӑна килӗ. Ҫийӗнче пур арӑмсене ача ӗмӗртекеннисене ҫав кунсенче хуйхӑ пулӗ, ҫӗр ҫинче темӗн тӗрлӗ хӗн пулӗ, ҫак халӑх ҫине ҫиле ҫитӗ. Хӑть ҫӗвӗҫӗпе такӑнӗҫ, вӗсене тӗрлӗ халӑх хушшине тыткӑна иле-иле кайӗҫ. Иерусалиме суятӑнлӑ халӑхсем хӑйсем вӑхӑчӗ иртичченех таптӗҫ. Хӗвелре те уйӑхра та ҫӑлтӑрсенче те паллӑсем пулӗҫ. Ҫӗр ҫинче халӑхсем хуйха ӳкӗҫ, аптӑрӑҫ, тинӗс шавласа пӑлханса тӑрӑ ҫӳлти вӑй-хӑватсем хускалӗҫ те, тӗнчене киле сасапсене кӗтсе, ҫынсем хӑраса виле пуҫлӗҫ. Вара пӗлӗтсем ҫинче ассӑ мухтавпа хӑваллӑ килекен этем ывӑлне курӗҫ. Ҫаксем пула пуҫласан эсир пурҫӑра ҫӗклесе ҫӳлелле пӑхӑр мӗншӗн тесен сирӗн ҫӑлӑнас вӑхӑтӑр ҫывхарать вара, тенӗ, унтан вӗсене вӗрентсе каланӑ. Смовка йывӑҫ ҫине, ытти пур йывӑҫсем ҫине те пӑхӑр-ха, вӗсем ҫулҫӑ кӑлара пуҫласан эсир ҫавсене курса Ҫу ҫывӑххине хӑвӑрта пӗлетӗр вара, ҫавӑн пекех ҫаксем пула пуҫланине курсан, эсир Турӑ Патшалӑхӗ ҫывӑххине пӗлӗр вара, чӑнкалатӑп сире, ҫак ӑру та пӗтмӗ, ҫавсем пурте пулӗҫ пӗтӗмпе ҫӗр пӗтӗ, манӑн сӑмахӑмсем ахаль иртмӗҫ, хӑвӑра хӑвӑр астӑвӑр, ытлашши сисе ӳсрӗлсе ҫӳресе, пурнӑҫшӑн тӑрӑшса сирӗн чӗрӗрсе ман Йывӑрланччӑр, вӑл кун сирӗншӗн сасартӑк сикмелле ан пултӑр, мӗншӗн тесен пӗтӗм ҫӗр ҫинче пурӑнакансем пурте вӑл кун Танатапе карса илӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ кирек хӑҫан та сыхӑ тӑрӑр, кӗлтӑвӑр. Ҫав пулас асапсенчен пуринчен те хӑтӑлса, етем ывӑлӗ умне тӑма тивӗҫлӗ пулӑр тенӗ. Иисус кӑнтӑрла чиркӳре вӗретнӗ каҫхине хуларан тухса Леонтиекен ту ҫинче ирттернӗ, вӑл вӗретнине итлеме пӗтӗм халӑх ун патне, чиркӗве, кулленерех пуҫтарӑннӑ.